Bolar meniň üçin iň agyr ýitgi, Yşkdan doly gözler pandan gitse. Söýýän bolsaň, bagtly borym isleseň, Meni mundan artyk örtemän git sen. Ýok, ýok, Leýli, ýok. Şa gyzynyň mertebesi, abraýy, ýaňky ilini galranynda dogumdan dolup durşy, gaýratdan dolup durşy, gözleriniň bir uçguny gerek-dä maňa, düşünýäňmi? Dogry, söýgem gerekdir, azda-kände mährem gerekdir, ýöne ýadyňdan çykarma, sen şa gyzy, düşünýäňmi? Şonuň üçin bir iliňi galraň, kelläňi öwürşiň, dogum, dogum gerek maňa, dogum! Hany, ýene bir gezek.
Bolar meniň üçin iň agyr ýitgi. Yşkdan doly gözler pandan gitse. Söýýän bolsaň, bagtly borym isleseň meni mundan artyk örtemän git sen. Ýok, Leýli, ýok, ýok, ýok, bolanok. Filmiň edebi sazyny ýazan Myrat Hudaýgulyýew. Ädimleň uklaýşyňdan ýaňky şa gyzdygly, mertebesiniň beýikdigini dogumdan elini goýanyndan eýýäm Režissýory Arazbike Jumaýewa. Gözlerinden otly galkalyň syçrap, sözleriniňem bir syçrap, ot bolup diýeni gerek däl, düşünýäňmi?
Operatory Juma Çaryýew. Bagyşlaň, taýýarlyk haçan tamamlanarka? Taýýarlyk basym tamamlanmaly. A size kim gerek? Men gazetden geldim.
Täze oýun barada režissýor bilen söhbetdeşlik taýýarlamakçy. Filmi kebşirlän Arslan Gurbangeldiýew. Bolýanda geçiberiň, oýun häzir tamamlanar.
Bolýa. Alo. Men şu wagt teatra geldim. Filmiň guramaçysy Çary Çaryýew. Bolar.
Meniň üçin iň Bolýa, bolýa, bolýa.
Bolýa. Yşkdan doly gözler pandan ýitdi. Söýýän bolsaň.

Indi bar bar bol. Bar boluň başlyk. Näz täze önümler hilleri näz. Gowy gowy başlyk.
Ine şu täze önümlerimiz başlyk. Berekella.
Etraplara welaýatlara köpräk köpräk ugradyň bolýamy. Islegler köpelýär gün geldigiçe. Gowy işleýäniň üçin seni bir daşary ýurda okuwa ugratjak bolýan. Tejribe toplar ýaly. Näme görýäň? Näme diýseňiz bolar başlyk. Sen ýaş oglan, kämilleşmeli, öwrenmeli, tejribe toplamaly. Geleňsoň täze täze önümler bilen halkymyza hyzmat eder ýaly. Ine biziň eýýäm daşary ýurtlarymyzada önümlerimiz çykyp ugrady. Hawa. Ine ýaňyja-da biziň Türkiýe döwletimizden eýýäm islegler bildirildi. Şonuň üçin biziň telekeçilerimize gaty üns berilýär. Esasan tejribe topla, öwrenjek bol. Ýaş oglan, işläber. Bor baş, daman işi. Bolýa lagy, ýüzüňi açsana.
Bolmana-da birinji gezek kyn boljagy görnüp dur-a. Wah, başaramog-a, Ýazgül. Görüp dursuň-a. Näçe gaýtalasamam şu keşbe girişip bilerin öýdemok.
Girersiň. Yhlas etseň, bolmajak zat ýokdur. Wah, jan edýän-de, özüm şol edermeni gyzyň ornuna goýubam ýörýän. Ýöne bilemok. Bir zad-a ýetenok. Vay Ecemcan. Alo. Ecemcan salam. Vah şeýlemi? Kän aýladyňmy? Vay. Alada eder ýaly näme maňa?
Beýdip alada galyp ýörmeliligini özümem bilýän balam, ýöne bolaýýam näme? Şu gün agam bile görşensiňiz-ä? Ýaňy irdenjik gördüm Oraz agamy. Janam sag. Daşary ýurt kärhanalarynyň biri bilen awuly şertnama baglanyşypdyrmy, nämemi? Innem ýakyn günlerde daşary ýurda iş saparyna gitmeli diýip otyrdy.
Daşary ýurda? Nirä, Leýlijan? Hytaý diýäýdi öýtýän. Hytaý ýa Ýaponiýa bolmaly. Leýli jan,
daş mol hytaý diýilýän ýer. Baý eje, ogluň pyýada gidenoga o ýerlere uçurly gitýärä. O bir mahallarky ýaly düýeli kerwenli gatnalýan ýüpek ýolundan. Indi uçurly gatnalýa. Özem hormatly Prezidentimiziň halkymyza peşgeş beren Boeing uçurlarynda. Bolýa balam. Gezen ýeriňizde sag gezseňiz bolýa. Işiň kändir gyzym, saklamaýyn. Bolýa. Sag bol.
Näme-de bolsa işim bilen-ä gyzyklanmady. Işleriň nähili diýip soraýan bolsam, öňňürip goýbererdimmi, nämemi? Waý-waý, Jora jan, beý diýmesene!

Resul. Hawa wagtym.
Sen şu günler ynçaň ýaly köpräk aýlanýan ýaly. Äýt göwnüňe durlaý altyn. Aý ýok göwnüme däl. Onsoňam bilmek kyn däl-ä. Ony nädip bilýäň? Soňky döwürler özüň alyp barşyňam üýtgedi. Her gün işe-de şadyýan gelýäň. Ynsan, gunça gowgy. Ak ýürekli, sada, işinökde. Başlygam ony öwýä. Eden işi gowy diýip. Altyn, bu zatlary aýtdy maňa näme diýjek bolýaň? Şony sypdyrma diýjek bolýan. Onda kömek ederdiň Altyn. Men näme kömek edip bilerin? Bar, bar.
Häzir başlygyň ýanyna girip çykan ondan soň gürleşeris bolýamy? Leýli.
Men-ä saňa düşünemok. Özüň-ä şu keşbe ynanmaklaryny gije-gündiz arzuw edip ýörsüň. Indem bolsa sähelçe zat üçin beýtip ýörseň-ä bolmaýar. Wah, arzuw edeniň bilen bolaýýamy? Kynçylykly zat barmy näme? Şu keşbiň kyn düşjegini özüňem aýtdyň. Menem aýdýardym, ýadyňda bolsa. Seň aýtýanlaryňam dogry. Ýöne režissýoram. Şagyryň keşini diňe sen janlandyraýmaly diýip tutan ýerini goýberer ýaly däl. Men bolsa gitdigiçe darygýan-da. Daryp boleli. Hemme zat gowy bolar. Bir urup garaş.
Noşumy sen? Heh. Sag bol.
Indiki taýýarlygyňy haçan edýäs? Ertir irden.
Onda ertir irden menem baryp dursun taýýarlygyma. Sen barsaň-a hasam aljyraryn men. Hiç zadam bolmaz.
Birinjiden-ä men taryhçy. Belki, degerije belliklerim bolar. Ikinjidenem, onsoňam öňde-soňda bu tomaşaçynyň öňünde siz oýnaýamaly bolýaňyz. Bir tomaşaçyň gelenini bilseň, hasam jogapkärçiligi duýarsyň. Ertir nesip bolsa men barýan.

Arjan?
Hä? Waý, senmi oglum? Hawa.
Habarlaşyň diýip dowladyp dursuň-la. Ýat ýere geleňow-a, gel geçiber. Saman otyrmysyň Sibir eje? Aý, oňa. Geç bir ýat ýere gelen ýaly. Samanmy? Durma.
Gowumy Çarjan ýagdaýlar? Soraşaý.
Soraş da anama. Gülgün eje. Hawa.
Bu gün gowy habaryja geldim. Waý şeýlemi? Waý. Sen begenerdiň häzir ony aýtsam. Ýöne indi aýtmagyn kam diýen. Waý.
Onyň ne? O näme aňa dedi? Ah, ýaňy soraş diýemde soraşan bolsaň aýdardym. Indi aýtmaýan men.
Çaý bersemem aýtjak gämi. Aý, aýtmana soň.
Düýn agtyklar gowy süýjemä getiripdirler.
Ýöne diýji. Täze bäri. Täze. Täze çykanlardan. Ine.
O näme? Ne? Bu nämeň gazeti? Leýli jany gazete çykarypdyrlar. Waý çagam. Täze keşp döredýär diýip ýazypdyrlar. Çarjan. Ha. Men muny äýnegimi tapyp arkaýnyma göreýin. Häzir men saňa çaý bereýin bala. Derrew. Häzir häzir men.
Täzeräk süýjülerden. Guşçulyga gelen adam indi boş goýberilenoga.
Iýjegiň süýji köke bolsun, içjegiň gök çaý bolsun, Çary jan! Nemele Zülgün eje? Haw. Ol arada gelemde-de iýip-gidýärdi-le ol, ol Nury maýones diýip. Şondan bar bolsa, näme, bolmasa-da hökmanam däl-le. Saňa gerek bolsa, Çary jan, hemme zat taparys. Geregiň maýonez bolsun. Häzir bala. Sebäbi
oň bir ýanynda özümiz bar-da diýýär. Ine-ine-ine-ine-ine-ine-ine.
Äkitdejik çagajyklaň bilen bileje iýersiň, al balam. Şuny bar-a, ilki kärhanasynda öndürjek bolanda, synpdaş bar-a Orazjan, ogluň. Ogluň meň ýanyma geldi, Ýör ite. Ine şuň ýaly iş etjek bolýan. Adam nur bolmaly. Maýonez diýdi. Şuny ýasaýsak nähili bor diýdi. Hä, menem aýtdym, örän gowy bor diýdim. Hä. Hä, şu meň maslahatym bilen edilen zat şu. Meň maslahatym bilen. Diňe bundan beýleki zatlar hem meň maslahatym bilen edýär. Ha, ol otaýyny o etseň, bu etseň gowy bor, otaýyny bu etseň gowy bor bolar. Indi şu wagt bir begenýär-aý, şu dost ýaman kömek etdiň diýip näme. Dostum-da, synpdaşym-da. Oňa kömek etmäň, men kime kömek edeýin. Al onda bir käse çaý bereýin bala. Ýeri bir zat öndürse bir peýda-da, dogry dälmi? Ine-de täzeje gelen köke süýji, al bakaly. Munyň-a dogrudanam,
haý. Görýäňmi? Tüweleme diýýän-ä. Tüweleme. Duruber üstaýda.
Pişik gelin. Agaň geler wagtam-a boldy. Manty bişirip goý diýipdidi. Gelneje, men onda derrewjik saçaklary ýazaýyn. Eje, menem kömek etjek. Kömekleşäýeliň.
Eje, men näme etmeli? Waý, Sen şu akyllyja bolup otursaň ullakan kömek etdigiňdä oglum. Indi meň jigim şunça wagtlap akyllyja bolup oturmalymy? Uff, mydama maňa kyn iş düşýä. Woý woý woý.
Agam indi nirä gitmelidiýä? Wah şoň gidýän ýurtlarynyň atlaryny ýat tutubam ýetişemok menem. Hytaý diýäýdi öýtýän. Gowudygyny, näçe günlük gitmeli? Orazyň pylan ýere pylança wagtlyk gidip geljek diýip maňa anyk aýdan ýeri barmy, Leýli jan? Gelenseň bileris-ä, näçe günlük gidip gelenini. Gelneje, sen ýaly giň bolup bolaýsa. Ine, Oraz kakaň ýaly biri duşsun, senem baý-baý giňärsiň onnoň.
Eje, şo gürrüň goýaldy indi. Şo gürrüň-ä, han ogul, şo mesele çözülýänçä goýulmaz. Bar oglum, daşarda oýnap gel. Howludan daşa gitme, bolýamy? Bor eje.
Haýsy mesele? Seň öýlenmek meseleň. Onda şo mesele ugrunda şogyzam bolar eje.
Onçasyny görübiris.
Bolýar eje men turaýyn. Ýazmaly okamaly zatlam bar. Hä.
Diňläsiň gelenokmy?
Aýtdym eje, okamaly ýazmaly zatlam bar.
Wah, jan oglum! Ejeň seň ýüregiňdäkiniň hasyl bolmagyny isleýän däldir öýdýän.
Iki müň on sekizinji ýyly hormatly Arkadagymyz Türkmenistanyň Oraz kakam urlaýarmy? Ýa men eneme bir aýdyp geleýin ony. Öz telekeçiligimiz bilen. Ene, eje! Oraz kakam urlaýar. Ýokary derejelerde öndürip, daşary ýurtlar bilen aragatnaşyk ýoluny goýduk. Hormatly Arkadagymyz baran ýerinde türkmen telekeçilerimize giň mümkinçilik döretdi. Sebäbi her bir telekeçilerimiz, türkmen ýigitlerimiz, türkmen telekeçilerimiz özüniň daşary ýurtlar bilen ykdysadyýetde, Wah, balajygym. Paýtagtda uly kärhana ýolbaşçylyk edip ýör, balam. Hormatly Prezidentimiz Janyň sag bolsa bor balam. Her bir tutumly işleri rowaç bolsun. Ýok ýok Leýli dursana dursana jan jigim bolanokda bolanok sen haçan keşbe girjek ha sen haçan keşbe girjek sen şa gyz ahyryn aslynda öz diýýän sözleriňe özüň bir ynanýaňmy şu wagt ynanýaňmy sen ýaňky sözleri Leýli jan ýüz ugruna aýdyp geçibermeli däl ahyryn Özüň-ä bir köşkdäki esgere magşuk bolduň. Seň ýüregiň häzir dertli, harasatly, hasratly, düşünýäňmi? Şu esgere berilmejegini, şoň bilen bagtly bolmajagyňy bilýäň. Yşka gahar, gazap bilen ýüzleneni gerek maňa. Hany bir gezek al meňden ýanynda, gel, gel, gel, gel. Gel hany. Bagt diýip garaşdym yşkyň gelerine. Arman yşk doldurdy kalbym ýaradan. Näme üçin bu ýürege söýgini hasrat bile bile saldyň ýaradan. Köşk eýwanlar, serhowuzly baglardan, saz-söhbetden teselli ýok köňlüme. Nusaý asmanyndan öwsen ýellere, ýüregim döksem-de, Derdim meňlemez.
Özüň taryhy gowy öwrenme. Şular keşbi janlandyryp bolmaý Leýli. Wah, düşünýän-le, ýöne men taryhçy däl-le. Taryhçy bolmasaňam, taryh gahrymanyň keşbini ýerine ýetirýäň. Hormatly Prezidentimiziň. Türkmenistan, Beýik Ýüpek ýoly ýörügi atly kitabynda edermen, watansöýüji, gahryman zenanlar barada belläp geçýär. Sen halkymyzyň geçmiş taryhyny öwrenmän, beýle keşbi janlandyryp bilersiň oýlamok. Bolmanam hemişe maňa göwnüň ýetmän netjär-ä seň.
Öýkeleseňem, Leýli, taryhy öwrenmeseň-ä, şony başarmajagyň-a çyn.
Aý oglan, öýkelap otyrkam bir sesiň çykarman oturaý.
Dogry-da, Leýli. Resul näme işiň it şu leýli. Hawa başlyk gowy tüweleme şu günler ahadam iş gelem şadyýan işleýän başlyk. Berekella.
Gowy gelmiş ýa-ha hilleri gowy a. Gowy gowy başlyk. Heý tüweleme gaýrat ediň gyzlar berekella. A bäsleşik bardy näme etdiň. Hawa bäsleşigem başlyk ýagdaýlary düşündirdim. Şeýlemi. Şertleri bilen tanyş etdim. Şu bäsleşigi başyk bir has irräk yglan edilen bolsa hasam bir gowy işlejek ekenlerle. Hä. Ýan ýok. Esasy täze gelen işgärleri hiliň gowuny öwretmeli. Şem bäsleşigi ol açyk iri gijä bolmaz. Bolýamy? Başga nede täze önümlerimiz şu.
Sag ol. Jaň gelýär.
Bolýar. Bolýar. Saw eje salowmaleýkim. Sag-aman otyrmyň? Aý bizem na işläp ýör tüweleme işgärler bilen. Hawa, täze önümler öndürýäs. Hemmesem düşüş gowy ejejan. Dogry eje. Aý, saçam agarmalydyr-da. Wagty gelende olam agarman-a. Sen hiç zat alada etme eje. Işler gowy. Hawa, çagalar tükel. Hemmesi gowy. Dogry eje. Öz saglygyňa seret. Bolýar. Sag bol eje. Bararyn. Hökman bararyn.
Eje, Oraz agam siziň hemmäňize daşary ýurtdan sowgat ugratdy. Al ejejan, saňa. Sag bol balam. Me, bu-da saňa. Nesip etsin. Al jigim, bulam saňa. Senem kän zady biljekdäň-ä. Nesip etsin! Wah!
Orazjan daşary ýurda gidip gelýän bolsa, elbetde, işli gidip gelýändir. Gezelenje gitmäge eli ýetmeýän-ä belli şoň. Al gelneje, bu-da saňa nesip etsin! Wah, eje jan, Oraz kakamyň wagty bolmasa näme? Wagt tapsam, ejem mörk geljek diýýär-ä. Gaýynagam wagt tapamok diýip bahana etmesin-le. Isleýän däldir. Islese heran haçanam wagt tapar.
Näme boldy? Ana, ejem ýene öýkeletdiňiz.
Gelneje, näme boldy? Eltime dyşyndan getiripdirmi? Düşünmedim.
Eltime dyşyndan getiripdirmi agaň? Ýa ejeňe getirenden getiripdirmi? Waý, gelneje, sen giň ýeriň gürrüňini etýäň-dä. Agam-a hemmä sowgat alyp, uly gelneje mundaýan bolsa nätjek? Gelnejemem şonda-da giň gyz. Sesini çykarman oňaýdy. Wah-eý, men şolar ýaly zada düşünýän däldir indi.
Bolýa gyz, onda wagt tapsaň habarlaş meň bilen. Bileje aýlanyp geläýeli-le. Ertir Aşgabada gaýdyp barýan-a men. Bolýamy, jaň etgin bolýamy?
Gyzym, bir ýere gitjek bolýaňyzmy? Joram Gülnar bilen ýadygärliklere aýlanyp gaýtjak bolýan. Ýoldaşlyk etseň gowy-da, eje. Leýli, men gidäýin seň bilen. Ene, Leýli bilen men gidäýin-dä. Ene, rysgal etse menem gitjek. Dogrudanam şulary alyp gidäýsemmikäm? Gyzym, Ony sorap oturmak nämä gerek? Köne gadymy ýerlere zyýarat etmek sogapdyr balam. Işiň üçinem gerek bolsa jigleňňem alyp üýşüp gidäýsegem bolýa. Onda has gowy eje. Oho, Rasul, näme bir zat ýitirdiňmi dost? Ýoklaý dost, o nämäň bir zady? Bir zat gözleýäňmi diýýän. Bir zat dä-how, birini gözleýän. Hä, birini gözleýän diýsene. Dost, seň o gözleýän biriň Bu gün işe gelmedi. Gelmedin. Näme üçin gelmedi? Nemede dost? Beýdip durmada näme diýjek bolsaň aýtsana-ow. Nemede dost? Meňkä o bir daş gulakdan eşitmek, o Hesel Genje bar-a, şondan eşitdim. Näme diýýä? Nemede dost? Bolsana-ow, aýtsana aýtjak bolsaň, ýüregimi suw etdiň-ä. Dursana dost, nämä gyssanýaň? Menem aýtjak bolup durun-a. Ol nebe diýdi? Onsoňam dost, şular ýaly habary dostuňa aýtmagam kyn düşýär, bilýäň-ä. Men seni aýtsam gynandyrmaly boljak. Nähili habar? Gynandyrmaly boljak diýýän-ä dost. Men aýtsam seni gynandyrmaly boljak. Gynanýan, nämä gynanýan?
Gumşaň durmuşa çykýanyna gynanýan. Durmuşa çykýar? Hawa, durmuşa çykýar. Haçan? Şu gün olara çawçy gelýär. Onda?
Gunçany synlamaga gelýär. Şeýdibem Gunça başga biriniňki bolýar. Hawa. Men saňa näçe aýtdym, dost, Gunça söýgiňi duýdur, duýdur. Gunçaňam sende göwni bar. Ýöne nätjek? O bir gyz maşgala. Gelip saňa öz söýgüsini aýtmaz-a. Ýa-da Resul men seňki diýmez-ä gelip. Aýt diýdim. Resul gitdi öýdýän. Şuna oňarandyryn-ow. Nädersiň Resul? Aýagy şen towuk ýaly.

Maňa bir azja gök çaý demläp ber. Gök çaý demledim, bu gezek narpy datdym. Narpy? Geçen gezek ýanbagym gülüni akytdym. Eşikleňi çalşyp gel, çaý içeli. Bu Leýli görmenoklu.
Leýli jan öz otagyňda. Bir hili şo bolmasa öýümizde bir zat ýetmeýän ýaly bolaýýa.
Leýlini çagyryp geleýinmi? Ýok, gerek ýok, özüň gel. Obadan ejeň jaň etdi. Saglykmy özi?
Howwa Hudaýa şükür hemme zat gowluk. Ýöne salam aýtdy göresi gelýändigini aýtdy. Ýöne işem işdir welin hökman bir halyndan habar alypdyr ejedir. Agam näme boldy. Näme bolupdyr. Çagyr diýýärdi indi menem çagyrdym.
Haý garagol. Doňdurmaňyz iň han geçiň. Oý-how, indi şu yňňyllyňdanam halys boldum. Ir bilen goýaý-how şu gürrüňi. Waý, men saňa üýtgeşik zat diýemok-a şu wagt. Ýöne men içimi dökäýeýin diýdim-dä. Hökman ir bilen men işe gitjek bolýan ony şu gürrüňi tapýan. Nämäň kem-how seň? Nämäň kem? Waý, bir zadym kem diýemok-a saňa. Ýöne bizem şäherde ýaşaýsak diýýän-dä. Ynahat, seňem ylymyň-bilimiň agaňkydan kem däl-ä? Aşgabatda seň ýaly hünärmeni iki elläp işe alýarlar ahyry. Maňa bar-a, şu obadan başga ýer gerek däl. Indem bar-a, şu gürrüň iň soňky sapar aýdyşyň bolsun, eşitdäňmi? Gaýtalaýjy bolma. Aý, bolýar dagy.
Bolmanda, şuleýde meň bile ýürekdeş adamam diýsene.
Waý, oglum, çaýjagazyň bir çä. Işe gijä galýan eje.
Gelin, Parahat jan iýmän-içmän gidiberdimi? Işdäm ýok diýdi, enesi. Hä,
işdäm ýok diýdimi? Hany gelin, Otur sen şu ýerde biraz. Gel otur şu aga ýerde. Gelin, sen bu gün meň gelnimem bolsaň, çagalygyňdan meň gözümiň öňünde dolandyň balam. Meň häsiýetime-de gaty beletdiň. Senem men gaty gowy tanamsoň, ojagymyň eýesi edip törüme geçirendirin gyzym. Ähli dünýämi saňa bagyş edendirin. Sen entek ýaş. Ýaşlykda islendik elti eline-de batdaşlyk bolup biler. Ýöne, ýöne men bir zada düşünemok. Sen nämä batdaşlyk edýäň? Yrylmaz döwletiň eýesi bolup oturan senmi ýa ol? Sen bolsaň Aşgabatda ýaşasam diýýäň. Ine seret, seret biziň obamyza. Tüweleme şu oba heý Aşgabady küýsetýärmi? Ähli amatlyklar bar-a ýaşaýan öýümizde, paýtagtdaky ýala. Heý, şu oba oba diýer ýalymy? Aňrybaş çagalar bagy, mekdepler, sport mekdepleri, sungat mekdebine çenli bar-a şu obada. Hudaýa şükür, Gahryman Arkadagymyz ýurduň haýsy künjeginde bolsaňam ünsden düşürenok. Onsoň şular ýaly döwletli döwranda ýaşap, durmuşdan nägile bolsaň, gaty aýyp bolar gyzym. Parahat jan, obamyzda iň bir sylanýan, sarpalanýan hünärmenleň biri-ä. Şoňa guwan sen! Hünäriňe ussat bolup, sarpaň belent bolsa, islendik ýerde seň sarpaň belentde durar. Şoňa düşün, gelin jan! Wah, siz ýaş bolýaňyz, balam, ýaş bolýaňyz!

Men Leýlini gowy görýän. Maňa şondan başga gyz gerek däl, eje. Şu gürrüňler meň ýüregime nähili agram salýan bir bilsediň. Men saňa şeýle zatlary aýdasym gelenok-a. Aslynda, hä, bir wagtlar teatry özüňem ykbal diýip saýlapsyň. Galan ömrümem diňe şony göz öňüne getirýän. Onsoň artist gyz saýlanyma begenermikaň diýýärdim men-ä. Leýli.
Hydyr. Resula şu günler bir zada bolýan menä düşünýän näme?
Owo, düşünýän näme? Sebäbi olam saňa düşünenok. Şeýdip ikiňiz bir-birege düşünmän näçe wagt gezjek? Düýnoň elini aýna gyýçygam çümdi, gatal jyraňly görünýärdi. Ýa bir aladasy barmyka? A sen oň sebäbini sorap görmediňmi? Oň şahsy durmuşy bilen işim bolmaz. Ýa başlykdan känjeşdäýdimikä? Aý, ýok, Gunça. Oň bolup ýörşi başlykdan käýinç eşidenä meňzänok. Onda näme boldy?
Meň pikir edişime görä, ony alada goýýan zat başga zat bolmaly. Näme eken? Men bar-a, gep gatlanyp ýören oglan däl-ä onça. Men oň gepini muňa, seň gepiňi oňa çatyp ýöremok. Ýöne senem gowy gyz Gunça. Aýt indi! Rasul gowy oglan. Adamçylygam gowy Gunça. Senem gowy we Gunço. Aýdaýda. Aýtsam Gunço.
Aýdaýda indi.
Gunço. Aýtsam bahym Rasul öýlenýä. Oň toýy bolýa.
Toýy. Hawa toýy. Nemeň toýy?
Bagyt toýy.
Durmuş toýy. Ykbal toýy. Rasulyň toýy. Bes et men seni diňläsimem gelenok.
Aý, bes et diýseň, bes edäýer. Ýöne illere resul görende, Resul jan, bagtly bol, goşa garra, bagtyň bolsun, oň bolsun diýýär. Asyl diýýän-le, düýn ýüregim agyrýar diýip ýördi. Wiý, hawa, oň ýürejigi agyrýandyr. Sebäbi Resulyň ejesi oň ýürejigini diňlemän, öz garyndaşynyň gyzyna berjek bolýar. Ahmyrazul öýlenýär. Şeýt döýer. Denem indi özüňden gör.
Hawa, Leýli. Ejeň özem bir döwür seň kärdeşiň bolan. Men muny saňa öň aýdamokdym. Bilmedim, birhili aýdara sebäp bolmadymy, garaz, aýtmadym-da. Näme, geň gördüňmi? Ejemem ýaş wagty artist bolan. Durmuşa çykansoňam, men dünýä inemsoňam birazajyk artist bolup işläpdir.
Onda, onda o näme üçin? Hä, näme üçin biziň söýgimize garşy bolýar diýjek bolýansyňda? Şoňa menem haýran. Ýöne bir zat bar. Sen pikir edýänsiň, ol seň artistiň üçin garşy çykýandyr öýdüp. Ýok, beýle däl. Ejem edil özüniňki ýalak. Seňem zehiniň köýmegini islänok. Ejem bilen kakam ir durmuş gurup durlar. Soňam men dünýä inipdirin. Näme, menem özüň bolýaň. Çagalykdan şoşun-da. Görene päsgel örüp ýörün. Men dünýä inemde gaty ýarawsyz bolupdyryn. Birbada ejem işden galmaz ýaly obadan enem, mamam dagy gelip maňa seretdirler. Ýöne meň ýagdaýym gitdigiçe beterleşipdir. Munem ejem özünden gorkupdyr. Şeýdibem sahnadan daşlaşypdyr. Şonluk bilenem sahna durmuş ejemde tamamlanypdyr. Heý, leýli. Her bir zadyň öz wagty bolýanlardy. A soň näme? Soň sahna dolanjak bolmandyrmy?
Dolanyp geleniň bilenem saňa öňküler ýaly gowy keşbe garaşyp duranok. Sen ýeriňi başgalar eýleýär. Onsoň, onsoň menem şeýdip sahnadan daşlaşyp giderin edip pikir etýämkä ejeň? Hawa, ýogsa men ejeme aýtdymam. Çykalgaň kändigini.
Çykalga?
Çykalga ekena eýle şeýle däm. Hökman ömür boýy artist bolup sahnada çykyş edip ýörmeli däldir. Ine aýdaly. Institutda ýa-da ýörite orta mekdeplerinde öz bilimiň boýunça sapak berip bolýar. Şeý diýýän welin, ejeňiň jany ýanýar. Diňe sen öz pikiriňi edýäň diýýär. Bu zatlardan öz pikirimizi baýdamok. Ikimiz hakda pikir edip aýdýan Leýli. Leýli, näme edýänsiň? Ýa ýene men bir zat ýalňyş aýtdymmy? Ýok mukam.
Sen gaty dogry aýtdyň. Ondanw dogrylap aýdybam bolmaz. Iň esasy zadam wagtyndajyk aýtdyň. Leýli.
Leýli dursana. Leýli sen maňa düşünmediňaý Leýli.
Ýokmykan? Men ähli zada düşündim. Neýli?

Ýazul jan, bilemok näme üçindir, Nusaý galasyna aýlanyp gaýdasym gelýär. Geçmişde ata-babalarymyzyň. Şagyzlaryň aýak basan ýerlerinden gezim etsem bir üýtgeşiklik bolaýjak ýaly. A gyz Leýli, göwnüňi getirýän bolsaň, hökman gidip gel. Birjigem eglenme. Ýollaşalarmyň?
A mukam näme? Hüh, mukamyň işi känmişin. Eger seňem eliň degmese, özüm gidäýerin. Waý, gitjekkä diýen mamygaý? Gidäýeris. Haçan gideli? Nirä gidýäs? Haçan gidýäs? Näme üçin gidýäs? We men näme üçin galmalymyşym?
Her kime burkulyp berilýändir-dä.
Bilýän, öňem kän eşitdik. Ýuwulmadyk çemçeden, ekilmedik ýerde gögermekden başga üýtgeşik zat aýtmajak bolsaň, kösenibem oturma. Hemmesini ýatdanam bilýän. Bular bir başlan bolsa, indi goýmazlar. Akmyrat, özüm aýdyp dynaýyn. Gitjek ýerimiz-ä Nusaý galasy. Seň galmak ýa galmazlyk meseläň ol entek çözülenok. Ula gerek bor asly. Elbetde. Onda men gitmek meselämem ulag meselesine goşulyp çözüldi.
Hawa. Indi toý galasyna gitdimi? Bah. Beýle maňa toý galasyna gitjegini duýdurmandy. Özüm Akmyrat bilen gidipdir.
Dogrudyr çary. Aý gaýrat ediberiň.
Gaýrat edýäs-le, gaýrat edýäs-le. Oraz jan, şu taýda gullukdaşlarymyň biri ýaşaýar. Şoňa geldim men. Hä, arada hormatly Prezidentimiz köp çagaly maşgala höküminde oňa ýokary amatlykly jaý berdi. Hä, şonda çoňa toý etdik. Menem çagyrdy-ow. Şonda gelibin men-de Oraz jan. Hä, indi bir zähmet uruzyndan çykyp bir geleýin, göreýin diýip, şoňka barýan-da şoňa. Wah, çaýa gideýin diýjek boldum, Çarjan, arman häzir men wagtym az, daşary ýurda gidip barýan, iş sapary bilen. Ha, daşary ýurda?
Hum. Onda gelem öň hökman habarlaşan, bolýamy? Barýan, barýan, barýan, bolýar. Barýan, barýan. Heh.

Ata-babalarymyň basan yzlary. Goýnuň bezändir gelin-gyzlary. Taryha bagş edip öçmez ýazlary. Görünýäň seleňläp Nusaý galasy. Sen neneň owadan ýüregmiň nagşy, Tarypyň söýlämdir gör niçe bagşy. Adyň aýlanyp ör älemi arşy, Ýüregmiň ýylysy, Nusaý galasy. Beýik Ýüpek ýoly jemläp özüňde, Otyrsyň türkmeniň läle düzünde. Saňa söýgim bardyr her bir sözümde, Kalbymyň buýsanjy, Nusaý galasy, Ýüregimiň ýylysy, Nusaý galasy.
Leýli, bilýäňmi, meň kelläme nähili pikir geldi? Gel şu ýerde öz keşplerimizi sözden gaýtalap göreli. Birhili ýaman üýtgeşik täsir edýär-ow şu taýy. Bolýa.
Gaýtalasak gaýtalaýarys. Ýöne bir ýerini ýalňyşsam? Ýa bulaşdyraýsam üstümden güläýme. Bolýa.
Şaşak Aşgabada keýpine gaýtdyňyzmy? Näme ol keýpine gaýdarýar nä işsiz adam mamaý bärde. Aý.
Aý Çary kaka sora aýtda. Bir zat soramaly bora. Diýjek bolanyna Çary kaka işler nähili diý. Işler düzelýämi diý. Işleňi düzetdiňmi diý. Hawa. Aý aýdybersene Çary kaka. Bir öňi-soňy bir zat gürlenip durmaly ahyry. O çaga döre biljek bolýandyr-da, işli geldiňmi diýip sorap dur. Işlije geldiňmi şähere? Meň bir işiň başyna baramsoň, ugrukmajak gümany barmy? Ugrukmajak gümany barmy? Waý-eý, toba, käşgä bir işiň başyny tutan bolsaň. Şu ýaşyňa çenli hiý bir işiň başyny tutduňmy diýip ene. Sorag bereňde ol logikany bir yzarlasana ahyry. Aý, onda özüň aýdybersen-aý, Çary kaka. Men-ä indi soragam berjek däl. Düýn hem näme diýsene? Sen ol obadaş Oral tanýaňyzmy? Hä, ol Sülgün öýjäň ogly Oral kaka diýýäňmi? Näme diýseňiz lan? Maňa Ýene galdy ýersiňiz-ow. Gowusy barym maňa sorag bermeseňiz lan. Eý, ylham güýji. Aý onsoň Oral jaň edýär maňa. Gyssagyny gelip gitmeseň bolmaz. Aý nädeýin? Sözüm sizde meniň. Bardym. Men bilýärdim näme üçin çagyranyny. Maslahat berdi ýa. Hä, onsoň menem maslahat berdim. Ýöne wara, men barmakam Halyk aljyran eken-de. Şu wara şu sagadyna seredip otyr eken-de, gelmezmika. Aý diýýär, sen diýýär, meň bilen daşary ýurda gitmeseň bolmaz, ýanym bilen git, daşary ýurda gideli diýýär. Aý, men aýtdym, aý, bolmaz-ow munyň diýdim. Näme-aý, daşary ýurda gitmän, işsiz adam barmy-aý bu şäherde-aý? Hä, ýok, maslahatyň bolsa diýdim. Aýdaýynam, maksadyň bolsa bereýinem, düşündireýinim ýöne diýdim, maňa daşary ýurt diýme diýdim. Waýe, şu öz aýdýan zadyna özi bir düşünýämka gyz. Hiý, şuň edip beren işine ynanyp beren barmyka?
Ay bilezil olduk da. Ay bulary özümden ayol. Okuyakak bulary yaman öwretdim de. Dine oraz däl o, bar şungaly bulan. Nemem çar kaka. Onsoň nirä gitdi ol? Kim?
Ýaňky Oraz kaka. Aýtdym a daşary ýurda gitdi diýip. Bu daşary ýurduň ady näme? Haýsy ýurda gitdi? Ömüni.
A daşary ýurt bolsa daşary ýurt bolar eme. Çar kaka.
Aw. A bu ýöne soraýandyr-da bu çagaň haýsy şähere gidenini, haýsy ýurda gidenini aýdaýarlar bir adyny. Braziliýa gitdi, Braziliýa. Waý, toý estagfuralla.
Ha, ýer indikiden hem galdy ýerden o. Eý, sen, sen bu bir ýere git. Sen oturjak bir şey gitmeli. Orada da oturdu, gelip gidip dur. Eý, batyr ýigit, seniň söýgiň meň kalbymy lerzana getirýär. Ýöne ýürekler bir bolany bilenem. Ogulna, täleý ýazgydymyz dürli-dürli ýazylan bolsa, seniňem, meniňem takdyra ten bermekden başga alajymyz ýok. Men, şa gyzy. Sen bolsaň ýönekeý esger. Ykbal ätli gämide ummanlar içre bile ýüzüş etme. Biziň kysmatymyzda ýazylmandyr.
Ýok, meniň Melike. Ýürek törümden orun bermeseňem, bir zaman gedemligi basalyk edip. Jigerden çykan kelama bir gulak as. Maňa pursat berseň, mukaddes söýginiň kömegi bilen ähli çarkandaklardan üstün çykaryn. Hat-da seniň gedemligiňe diýegimi başararyn. Men saňa ýeke bir zatdan, öz päk söýgimden başga zady söz berip biljek däl. Diňe şol gaýybana söýgini kanagat ederin diýseň, men saňa özümi söýmäne rugsat bererin. Maňa seniň özüňi söýýändigiňi aýtmagyňam ýeterlik. Men bu dünýä diňe bir zat üçin, söýgimi jogap alyp bilendigim üçinem bu dünýä gelip, bitirmeli işimi ýerine ýetirdim hasap edýärin.
Agy, Özi-ä şoň işleri ugruna dämiş gyz. Agy, Şeýlemi gyz? Şäherdäki ähli işlerini taşlap, ähli telekeçiligini taşlap oba göçüp gaýtjakmyş. Sen ony kimden eşitdiň? Hol ilerimizdäki Çary kaka bar-a, ilerki köçedäki Çary kaka. Ana şonam maslahata çagyranmyşyn. Maslahat ber diýip, halys aljyranmyşyn. Hawa gyz, menem Çary kakadan eşitdim. Hawa, göçüp geljekmişin. Oraz şeý diýip aýdypdyrmy? Wah-eý, men-ä gynandyraýdym. Näme-de bolsa, obadaş dagy. Oba göçüp gitmäne kömek et diýip, Çary kakany çagyrypdyr. Hawa, menem ony duralgada gördüm-ä. Men onda Laçyna bir jaň edeýin. Agyz nämede bolsa goňşusy-da, gowy gatnaşýa-da. Sülüw nejes-dä, gynanar. Bogy, men-ä howlukýan onda, gitjek, sag bol. Laçyna bir jaň edeýin.

Aý dost, şeýtmeseň Rasulyň äwjek gümany barmy? Näçe wagt boldy oňa? Henizem söz aýdanok. Düýn men oňa, Gunça, bahym durmuşa çykýar diýdim. Şonda bir oň ýüzüni görsediň. Aýagy bişen towuk ýaly kärhanaň içinde bir ýerde durman pyrlanyp ýör. Indi nädäýersiň iki günden Resul Gunça söz aýdaýsa? Hum.
Beh, Gunça-da ýüzüni sallap ýör. Ýa Resul oňa söz aýdyp, olam razy bolman, bar zat bulaşan bolaýmasyn? Ýok, laý dost. Men Gunça-da şolar ýaly sözler aýtdym. Resulyň bahym toýy bolýa, bagt toýy bolýa diýdim, sen gijä galdyň diýdim Gunça-da. Häý, ony ýüňe öte geçmek bolýa. Gaş bejerjek bolup göz çykararsyň-ow sen.
Hiç zadam bolmaz dost. Gör-de dur, hemme zat meň diýşim ýaly bolar. Nädersiň, şu gün erte Rasul söz aýtmasa, meňem zat bilmedigim bor. Haý, bilmedim-ow.
Hydyr oýnuňy akän. Men-ä gitdim dost.
Bilmeseň, bille goýaý dost. Hydyr bilen oýun etjek bolýaňyz. Görüň wakany entek. Hum, dur wakal Hydyrjyk, kim kimiň emeline çalyşarka.
Inim. Agam salowmaleýkim.
Waleýkim essalam.
Bir zat soraýyn inim. Sora sora. Şu jaýlar hormatly prezidentimiz köp çagaly maşgala jaý berdi. Hawa hawa. Sowgat beren jaýlary bar. Şolar dämika? Hawa. Şolarmyka diýdim. Nemele? Ahmede tanaýan dälsiň? Ahmet, haýsy Ahmet ka? Ýa şu jaýlarda şolam köp çagaly şolam. Köp çagaly maşgala da. Bu jaýdaky hemmesem köp çagaly maşgala da. Men saňa nähili düşündirsem käma inim? Nemes dükany. Anyk bilemzok näçe çagasy bardygyny. Dokuz on awaz. Ýöne soňam köpeldi öýdýän şolar. O birinji gatynda bu gapdalakynda dokuz çaga bar. Bärdäki. Hawa. Ha.
Bu gapdalakynda on bir çaga bar. Tüweleme. On bir?
Haý tüweleme. Ha. Dördünji gatynda sekiz sekizden bar. Tüweleme.
Ha.
Bäşinji gatynda dokuz. Olaň birem Ahmetden. Heh. Hä, ine üstünden bardym ha. Ha. Seň Ahmet diýýän ýedinji gatynda ýaşaýan bolmaly. Genjemal Sadap dälmi?
Şeýle edýän şo. Boldy boldy aga mine şunda ýaşaýar. Özüňiz baryp göräýiň şuny. Aýt berekella. An boldy. Salam aleýkum sag bol Dildoş. Boldy boldy.
Şondan bäri görşeň dogammy.
Näme üçin görşeli? Şonsam hemme zat düşünikli. Waý, näme düşünikli mukam? Oň bilen görşmän, nämäň nämedigini bilmän, nämä düşünýäň sen? Aý, jan jigim, aýdýan-a men saňa, hemme zady eşitdimem, düşündimem. Indi meň sorap bilmeli zadym ýok. Şu gyz barada indi meni gyzyklandyrýan zadam ýok. Aý, onda-da. Goýalyna indi şu gürrüňi, Altyn.
Laçynjan, otur-a gyzym, çaý içip gidäý. Oturmaýyn, Tülgün eje. Ýöne Oraz aýy gelýär diýensoň, salamlaşaýyn diýip sowulaýdym. Wiý,
ogurjym, sen nirden eşitdiň? Oraz jan, daşary ýurda gitmeli-dä. Aý, bilmedim, iller-ä Çary kakadan eşitdi. Olam şäherde gören bolaýmasa? Haçan gelýämiş onsoň? Ertir irden diýäýdi öýtýän. Sülgün eje, gideýin men. Oturaýmalyň-da, Laçyn jan. Gideýin, bor, sag bol. Bor, balam, oturaýmalyň-da.
Sag bol. Sag bol. Ene, Oraz kaka Melýa diýäýdimi? Şeý diýdi öz-ä. Aman, Gunça dagy Melýa diýämi? Gelse bar bile ber-dä balam, nätleýin.
Öz sen dur. Bir zat aýtsaň nämejek? Näme aýtsaň?
Aý bir gowy zat duşalyň nämejek? Ene, sen aýdaýma. Bor balam, aýtman. Oraz kakaň ýaly tirekeçi borsuň, hemme zatdan peýdalydyr. Bol aýt-da nämejegini. Bolýa, ertir mekdepden doňdurma getirip bereýin. Bol-la, aýt-da näme aýtjak? Ýöne erteki bolsun.
Waý,
Ertekin men özüm aýdyp bererin a oňa näme azar berýäň. Ýok gowy ene seň diýýän ertekiň däl. Hä? Doňdurmaň ad ertekin. Doňdurmaň ad ertekin? Hawa özem bar a süýji iýseňlaý ýene iýesiň gelýäda. Onda ertek getirip berýäň däl maňa? Hawa getirip beren aýt indi. Ertir Oraz kakam gelýä özem Amal bilen Gunçanam alyp gelýä.
Ene, Oraz kakam daşary ýurda gidip barýar niýmedimay? Bilmedim-da, oglum.
Birküç gün galmaly bolan bolaýmasa, aý onsoň ejem görüp gaýdaýyn diýip gaýdyberendir-dä. Aý, gelse gowy-da, ene. Rüstem jan, oglum, Oraz kakaňa, Leýli jana bir hany aýlap gör, näme diýýä olar? Bar, ene.

Menem indi aý daş kaýyn diýdim. Hä, otur, otur, otur. Aý, çagalar-da. Geç aňyr doýnaňa. Ýaňkyja ol topluňanja diýen-ä, topluňanja diýen. Oň yzyndakyja öň ýokmy? Ýat bolma goşgy. Ondan soň soňma. Ýöne ejesi bilen mamalaryna gitdä gelýärler. Salam Altyn. Altyn, başlyk ýerinemi? Ýerinde ýöne garaş azajyk. Garaş?
Bolýar. Garaşaýyn bakalym.
Gowumy gyz? Hawa eşitdim. Nesip bolsa toý boljak-da. Aý, howlugar-da, Resulyň özi şeýdip ýörse. Haçan Resulyň toýy geçerkä diýip, garyşyp ýörsinmi ol? Waý, oň öz aýdyşyna görä, gaty gowy oglan bolmaly. Garyndaşyraklar öýdýän. Agyz, näme üçin ökünsin ol? Gül ýaly oglana barýa. Gaýtam Resulyň özi ökünsin şolar ýaly gyz ellengidirenine. Wiý, ýogsa-da, näme tikinjekkaý toýa? Aý, menem görerin-le. Aga Altyn Asyr söwda merkezine gaty gowy köýneklik matalar gelipdir. Şoňa gidip göräýmesem. Hany bolýa-goý onda, soň gürleşeris.
Altyn, näme diýdiň-ä? Saňa hiç zadam diýemok. Ýok, maňa diýeňokkaý, ýaňky telefondaky joraňa näme diýdiň diýýän. Wiý, Altyn asyra köýneklik mata gelipdir diýenimmi? Hawa diýdim, näme, senem alynjak bolýaňmy? Seň ýadyňa oýun düşýä, Altyn. Oýun etmesene. Men Gunçaň toýy barda diýýän. Waý, eýýäm, senem eşitdiňmi? Kim aýtdy, Gunç aýtdymy?
Hiç kimem aýlanok altyn. El çuwaçyk senden eşitdim a. Çynmy şo? Hawa çyn.
Sen nirden eşitdiň altyn? Maňa Gunçaň özi aýtdy. A oňa kim aýdypdyr? Wiý. A Resul näme? Resula geregi şol. Oň özi ilki başlapdyr-a. Maňa ejem gyz saýlap goýdy, men öýlenýän. Öýdäkiler maňa garyndaşymyň gyzyny alyp berýär. Meň edibiljek zadym ýok diýipdir. Indi Gunç ondan hem öňürti durmuşa çykýar. Bol aýtdyr da şo.
Ýaman çalyp dämi Altyn? Waý, intägem garaşybildi-le. Haçandan bäri gudaçylyga gelýärler. Birine-de bolýa diýmedi.
Indi nätmeli bolka. Waý, nätmesi barmy goý, toýa taýýarlanybermeli. Be. Men onda gaty geýji almarakam ýetişeýin, men gideýin. Hüh, näme, senem köýnek tikdirjek bolýaňmy? Altyn, seň ýadyňa oýun düşýär, meň ýadyma biriniň durmuşy düşýär.
Ene, Leýlajana atyp göräýli. Oraz kakamyň gelýändigini şo bilýändir-ä. Ertirden bäri Orazlaň öýüne jaň edip, aldyrybilmän otyryn-da. Leýli jana jaň edäýmeli eken-ä, ýadyma düşmändir. Hany, oglum, Leýli jana aýla.
Muňam el öçüg-ä, ene. Hany, ýene-de bir gezek aýla udy.
Diňle, ene.
Öçük berýär-dä, bala. Öçük-ä, ene, öçük.
Wah-eý! Atajan jan, hany çagalary bir geýindir, men şähere aýlap geleýin olary. Çary daýym bilen Çary kakam bilen şähere aýlandyk, gezdik diýip, bir wagt ýatlasynlar. Bolýamy? Bolýar. Bar hemmesini geýdir, bar. Meň doganyma nebsim agyrýar. Senem oňa nebsiň agyraýsyn-da. Hany sen oňony gowy görýän ekeniň-ä? Öň?
O nähili öň? Men näme ony indi gowy göremokmuşammy? Oň özi hemme zady bulaşdyryp böra men hiç zat edemoga. Waý, sen mukama belet bolarça bolansyň-a indi. Oň işi hemişe bar zat bulamjar etmekdä. Ol Nusaý galasyna siziň gürrüňizi diňläp gelensoň ýagdaý hasam beterleşdi. Nusaý galasy? Kimiň gürrüňini? Näbileýin, bir oglan bilen gürrüň-ä edipsiňiz. Oglan bilen? Menmi? Nähili gürrüň? O neme-dä, o, söýgi barada gürleşip duran ekeniňiz. Söýgi hakynda? Haçan? Düýn. Hä. Öň gün bolaýmasyn? Wiý, haw-haw, öň gün.
Nähili bollaý we hiç islemaldyk bolanok. Rüstem, Leýlä jaň etdiňmi? Etdik, känem etdik kaka, ele çük garýara. Edil dilleşen ýaly-la, oňam eliniň žüňkügini öçüp bolaýşyny. Bolýa, habarlaşsak-habarlaşmasak taýynlyk bir göreliň. Men gidip bar-a, ýene-de Çary kakadan habar tutup geleýin. Bor oglum. Oňam bar-a, şo şähere diýip gidişi diýýä, henizem gelenok. Men gidip gelän kaka. Çary kakalaramy? Aý ýok, özüm gideýin-le. Menem bile gitjek, kaka. Bolýa, ýör, sen gitseň. Ýör, oglum. Hany, oglum, ýene bir jaň aýlap gör. Belki birden-bir alar balam. Aýlap otur, nene.
Öçük berýär-ä.
Bir, iki, üç.
Rasul, dur-aý-da, dost, diňläý-dä, bir münt. Diňläý-dä meni, Rasul! Saňa bir zat aýtmaly men, Rasul! Rasul! Soň näçe aýtsamam, näçe gürleşsemem giç bolýar, diňläý-dä meni, dost, şu wagt! Indi näme boldy, Hydyr? Dost, men saňa, saňa ýalan sözläp, Gunça durmuşa çykýar diýdim. Meni bagyşlaý-da, dost, men beýtjek däldim. Indem Gunça hakykatdanam durmuşa çykýan eken. Hakykatdan?
Hawa, bu zatlaryň öňüni almasak bolmaýar.

Ýok, men açjak. Enem maňa aç diýdi. Menem aç bilýän. Intä sen çaga gelýäň. Men çaga däl, enem maňa daçdyrýa. Enem maňa aç diýdi. Enem maňa aç diýdi. Wah,
garrylarymyz käte çaga diýeniň edil uçurym guş ýaly bolýandyr diýseler, bir wagtlar ýalan ýalydy göwnümize. Ine indi çagajyklarymyzyň hersi bir ýere ördek jüýjeler ýaly uçup gidensoňlar, şol aýdylan zatlaryň çynlygyna ýürejigiň bilen syzýaňam, gözüňem ýetýär. Heý, ene-atanyň göwni ogulda, gyzda, ogul-gyzyň göwni dag-bilede-de diýlenine bu zatlar. Wah, barjak wagtymy an gaýtmasam, ejemiň gözi ýolda galar diýip pikirem edýän däldir häli görseň.
Men ataýyn diýdim-dä. Wah, eneý, döwäýdilermi?
Men saňa elleme diýdim-ä. Wah, eý,
balajyklarym, döwäýdiňizmi ony? Bar, şundan ora-da, ene. Mähriden ora-da, bar, ene. Men ataýyn diýdim saňa. Ene, elleme diýdim, o elledi-dä. Borla balalam.
Jäş döwülse şatlyk bolar. Baryň, aýryň.
Sen o zatlary nädip bilýäň, Altyn? Nädip bileýin? Özi aýtdy. Düşünmedim, kimiň özi aýtdy? Waý, Mukam, men Leýliň özi bilen gürleşdim. Aýtdymam, özi bilen gürleşip gör. Hökman bir zady bulaşdyransyň diýip. Öz gürrüň gördüm, Altyn. Waý, hawa diýýän-ä, Mukam özi aýtdy. Sen-ä megenip begendiräýdiň, jigim jan. Sag bol hoş habaryň üçin. Bolýa.
Eý, men näbiläýin beýle boljagyny, Rasul. Altyn, gurçagyň nirä gidenini bileňokmy? Men ýaňy aýtdym-a.
Nirä gidenini aýtmadyň-a maňa? Başlygyň kabinetinde. Toý üçin rugsat aljak bolýa. Toý üçin?
Toý üçin? Beh, indi nätmeli barka? Altyn.
Altyn, ine, şu günki öndürilen önümleriň hasaby.
Gunça, seň bilen gürrüňim bar. Ýok, Gunça.
Men aýdaýyn-da. Men gürleşmeli ilki seň bilen. Men aýdaýyn-da, Rasul. Dur. Waý, näme bolýa-oý? Waý, näme bolýanam bolsa, daşyna gürleşiň, häzir başlyk gelmeli. Bolýa.
Men aýdaýyn-da, Gunça. Gunça, duraý-da. Men aýdaýyn-da, Gunça. Diňläý-dä meni. Gunça. Kimin garaňda men düşdüm. Rasula sen durmuşa çykýaň diýdim. A saňa bolsa Rasul öýlenýä diýdim. Araňyza men düşdüm, meni bagyşlaýda. Sen?
Hawa.
Gunça. Durmuşa çykmaýda Gunça. Durmuşa çykmaýda Gunça. Durmuşa çykjak bolýa.
Altyn ýaň durmuşa çykýaň diýdi.
Altynlar da. Ay dost.
Habarlaşyp bildiňizmi? Beh. Nähili boldaý bu?
Çarlara bardyňmy oglum? Hawa.
Gelmändir. Çary kakaň eline jaýylyp göräýmelkeniň-dä. Wah, oňa meňem aklym çatýa, oglum. Jaň edildi. Ýöne şu el telefonynam goýup gidipdir-ä.
Wah-eý. Bolmajak bolsa bolanok-da.

Siz nämeler diýip dursuňyz? Meni kimdir biri bilen çalyşýaňyzmy? Men öz wepaly esgeriň ahyryn. Wepaly
esgeriň? Sen? Hawa men, çaga gyzym. Bu gün men ýürek syrymy açmaly geldim. Bu aýtjaklarym şu ýagty jahanda dile getirjek iň soňky sözleň boljagyna-da düşünýän. Dur!
Saklan!
Ýok. Meniň mylakatly perisipot hökümdarym. Ykbal ýüreksizini saňa eşitdirtmek üçin maňa şujagaz pursady bagyş eden bolsa, oň öwezine-de janyň talap edilýänem bolsa, men bu söwda birjik eper jeňlenmän baş goşýan. Saklan diýýän, Oraz! Ýogsam soňra giç şolar. Ýok.
Indi meni bu ýoldan hiç bir güýjem saklap bilmez.
Dur! Beýtme.
Men seni söýýän, Leýli.
Näme?
Men seni söýýän, Leýli. Esgerler!
Ýok ediň bu atly çaşany! Men seni söýýän, Leýli. Meni bagyşla!
Mukam.
Wah, gözümi ýolda goýduň-a jan ogul. Ene ýüregim bir ýerde karar tapmasa näme edeýin, balam. Awtobusly gelerimkä ýa öz ulagynda gelerimkä, balam. Agtyjaklamyň-a alyp gelýändir görseň. Görmedigime epesli wagtam boldy balalarymy. Aý näme, gelmediň diýip gaty görer ýalam däl-ä. Uly kärhanany dolandyrmak aňsatmy diýsene çagama.
Ene, içerik girdi oturaý. Sen arkaýyn oturyber bolýamy?
Telefonym düýnki oçuryp goýşuma Esemjan aýlandy.
O näme diýdiň Molly balam? Leýliň telefonyny işläp başlady diýip habarnama elde. Waý şeýlem hany aýlan oglum aýla. Elaýynmy?
Oy, ana özüm de gitti. Vay.
Han hani? Meni Han men gürleşeyin. Alo. Leyljan. Hawaýja bir ýalňyşlyk bolandyr. Agamyň düýn öýlänki daşar ýurda gidişi. Hawa, menem elim öçürip goýupdyryn-da. Hawaýja.
Leýli. Leýli dursana bir. Men saňa gyssagly aýtmaly zadym bar. Indi sen maňa näme aýdyp bilersiň, Mukam? Ejem size sawçylyk etjek bolýar.
Sawçylyga ejem. Hawa, ejem. Ejem ahyry biziň söýgümize düşündi. Ol indi bize garşy däl. Beýle, bagt oňa zer seýle saýlamaly. Mukam görüp dursuň-a. Oýunymyzyň taýýarlygy gidip dur. Ýakyn günde-de tabşyrmaly. Beýle.
Şol keşbi sen gowy ýerine ýetirjegiňe men ynanýan. Şahyryň keşbi saňa şowlulyk getirer. Sag bol mukam.
Indi menem ynanýan. Sebäbi Sebäbi mukam sen söýgüden doly ýüregiň ýylysy maňa güýç berýär.
Beýle. Ony ejem Taşyra ugradaýyn size.